Инде җәмәгать Рамазан аеның беренче атнасы бетте дә. Һәм һәрбер кеше үз-үзенә шушы атнада нәтиҗә ясарга тиеш. Ошбу атнаны ул ничек үткәргән? Һәм ул күңелендә нәрсәләр сизә? Алла субхану ва тааля Коръәни Кәримдә ураза тотуның максаты

Димәк, безнең ураза тотуыбыз шушы Рамазан аенда бигрәк тә аның тәэсире, аның нәтиҗәсе безнең тәкъвалыгыбыз артырга тиеш икән. Раббыбыз Алла субхану ва тааладан куркуыбыз артырга тиеш икән. Шуның сәбәпле аның җимешләре ул да булса изге гамәлләребез артып, әй гөнаһлы гамәлләрдән ерак булырга тырышырга тиешбез икән. Менә шушы күрсәтә хөрмәтле җәмәгать Безнең менә шушы атнада Рамазан аеның бәрәкәтеннән без файда алганбызмы, яисә алмаганбызмы? Әгәр дә шушы атнадан соң, шушы атнада кылынган гыйбадәтләрдән безнең тагы да изгелекләр кылырга теләгебез арткан икән, гөнаһлардан ерак булырга теләгебез арткан икән, димәк, әлхәмдүлилләһ, без менә шушы тәкъвалыкка ирешә торган сәбәпләрне эшлибез. Димәк, безгә менә шушы Рамазан аеның бәрәкәте тия дигән сүз. Әгәр дә инде безнең шушы атнабызда изгелек кылырга да теләкләребез юк икән артык, әйе. Һәм дә шулай гөнаһлардан да арынмыйбыз икән, мисал өчен. Димәк, ул вакытта, шушы вакытта без менә шушы Рамазан аеның бәрәкәтен алмыйбыз, җәмәгать. Шуңа күрә һәрбер мөмин мусульман шукласын, әйе, үз-үзенә хисап кылсын. Менә бер атна үтте, аның теләге артымы изгелекләр кылырга? Аның теләге, яхшылыклар, күбрәк гыйлем алырга, Коръәни Кәрим укырга, күбрәк намазлар башкарырга һәм башка һәм башка изгелекләр эшләргә теләге арттымы яисә юкмы? Һәм ул менә шушыны эшләргә әйе сәбәпләрен кыламы яисә юкмы? Әгәр дә юк икән, димәк, ул уразаның максаты хакында уйлансын җәмәгать. Һәм дә инде мөмин мусульман шушы айның бәрәкәтен Алачак, әлбәттә. Аллаһ Субхана вә Тәгаләнең мәгъфирәтенә ирешәчәк, әлбәттә, әгәр дә ул шушы айны тиешенчә башкара икән. Шушы айда кирәкле гамәлләрне кыла икән һәм кирәкмәгән, ягъни гөнаһлы булган, яисә файдасыз булмаган, файдасы булмаган гамәлләрдән ераклаша икән. Ул менә шушы айның бәрәкәтенә һәм Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгаләнең мәгъфирәтенә дә ирешәчәк. Ә инде кем дә кем шушы айда, Аллаһ субхана ва тәала олуглаган айда изгелекләр кылырга ашыкмый икән, ә киресенчә гөнаһлар кылып, начарлыклар эшләп, гайбәт сөйләп һәм башка фахишлекләр башкарып, шушы айны үткәрә икән, ул кеше пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның хәдисендә килгәнчә, Җәбраил фәрештәнең догасына

Ул да кемгә Рамазан ае ирешеп тә, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең мәгъфирәтенә ирешмәгән икән, аңа хәсрәт вә үкенеч булсын дип, Җәбраил фәрештә әйтте һәм мин әмин дип әйттем, дип Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтте. Димәк, әгәр дә без шушы Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә олуглаган айда, әйе, битараф булып, әйе, гафиллектә булып, һаман да һаман гөнаһларыбызны калдырмыйча, әйе, гөнаһлар башкарып, һаман да һаман изгелекләргә ашкынмыйча шушы айны үткәрәбез икән, Менә шул хәдис астына туры килергә мөмкин без, Алла сакласын. Җәбраил фәрештә дога кылган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әмин дип әйткән. Моннан да зур булу, нур нәрсә булу, тагын нәрсә булырга мөмкин. Шуңа күрә инде сак булырга кирәк, хөрмәтле җәмәгать, һәм шушы айны тиешенчә үткәрергә тырышырга кирәк. Һәм Рамазан аеның көндезләре ни кадәр изге булса, аның төннәре дә шуның кадәр изге. Кайбер кешеләр көндезләрен, әлхәмдүлилләһ, ураза тоталар, күп зикердә булалар, Коръәни Кәрим укыйлар, һәм башка һәм башка изгелекләр башкаралар. Әмма дә ләкин төн җитүгә алар инде Рамазан аеның төненә икенче төрле карый башлый. Мисал өчен, ул гайбәт сөйләүдән дә тартынмый. Эйса башка гамәл, гөнаһлы гамәлләр дә кылудан тартынмый. Эйса вакытын бушка үткәрә. Әй җиңеллек белән карый. Янәсе көндезен үткәрде ул уразада. Ә төнендә инде аның нәрсә? Ул инде үзенә ирек бирә берни кадәр. Нәфсенә ирек бирә берни кадәр. Алай булырга ярамый, хөрмәт җәмәгать. Чөнки Рамазан аеның көндезләре ни кадәр изге булса, аның төннәре дә шуның кадәр үк изге. Һәм алай гына да түгел. Төннәрен Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә Рамазан аеның төннәрен әле билгеләп куйган таравих намазлары белән. Таравих намазлары белән. Әйе. Төннәрен бары тик безгә ашарга, эчәргә һәм башка Аллаһ Субхану ва Тәгалә рөхсәт иткән гамәлләрне кылырга ярый. Һәм шуның өстәвенә әле без онытмаска тиеш без хөрмәт җәмәгать. Рамазан аенда шундый зур бер изге гамәл бар, ул да булса

Ягъни таравих намазларын укый икән, аның элеккеге кылган гөнаһлары кичерелер дип, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең бер хәдисендә бәян итә. Шуңа күрә әле Рамазан аеның төннәренең үзенчәлеге ул шушы Рамазан аеның төннәрендә менә шу төнге намаз, таравих намазының шәригатьтә бу шәригатьтә булуы. Бу Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте. Әйе, ул мәҗбүри һәм фарыз гамәл түгел. Һәм кызганычка каршы күп кенә кардәшләр бу фарыз түгел дип, әйе, бу бит безгә мәҗбүри түгел дип, таравих намазларына җиңел карыйлар. Ләкин хөрмәтле җәмәгать, Рамазан аен елна бер генә килә. Шушы айда сабыр итеп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен таравих намазларын без укырга тырышырга тиешбез. Бу бит сөннәт кенә дип карыйсы түгел җәмәгать. Сөннәт кенә дип карар идек, әгәр дә безнең таулар-таулар изгелекләребез булып, әй, гөнаһлардан арына торган бәндәләр булса. Без бит көннәрен һәм төннәрен гөнаһлар башкарабыз. Әле бу фарыз түгел, сөннәт кенә дип, әй, Аллаһ субхану ва тааля, ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтеп калдырган сөннәтләрдән баш тартабыз. Әле безнең дәрәҗәләребез шуның кадәр зурмы ни сөннәтне башкармаска? Сахабалар, хөрмәтле җәмәгать, әй, ни кадәр изгелекләр эшләп, ни кадәр гөнаһлардан ерак булып, Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең сөннәтен калдырмаганнар. Шуңа күрә инде тырышырга кирәк. Әйе, шушы айда, елга бер генә килә торган айда таравих намазларында катнашырга. Гомумән, төнге намаз ул бик саваплы гамәл, намаз. Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримдә берничә урында төнге намаз хакында бәян итә. Мисал өчен, мөэминнәрне сыйфатлаган вакытта Раббыбыз Аллаһ субхана ва тааля Фуркан сүрәсенең 46 нчы аятендә әйтә:

Һәм туганчыллык җепсемнәрен бәйләгез, һәм төннәрен, кешеләр йоклаган вакытта, намазда булыгыз, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм үзенең хәдисендә бәян итә. Шуңа күрә менә монда да төннәрен, әй, башкалар йоклаган вакытта син төннәрен намазда, гыйбадәттә буласың икән, димәк, бу мөэминнәрнең шундый зур сыйфаты һәм бик саваплы гамәл икәнен күрсәтә. Ә инде таравих намазына калган килгән вакытта Инде әйтеп үтелгән теге хәдис, кемдә кем Рамазан аенда иман белән һәм ихтисаб белән, әй, кыямда тора икән, аның элекке кылган гөнаһлары кичерелер, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм үзенең хәдисендә әйтә. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм ике яисә өч көн, әй, таравих намазын укыган һәм көн саен кешеләр саны арткан, аннан соң гына чыкмаган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм таравих намазына Һәм ни өчен чыкмаган? Мин сезнең өчен курыктым, чөнки Аллаһ Субхана ва Тәгалә моны фарыз итер дә, һәм сез моны үзегез күтәрә алмаячаксыз дип, шуңа күрә, әйе, мин аны э, калганнарын өемдә үткәрдем дип. Ләкин сахабалар аны дәвам итәләр һәм мәчетләрдә бергәләшеп таравих намазы укый торган булалар. Һәм озын-озын сүрәләр кушып, сахабалар укый торган булалар. Шуңа күрә таравих намазының аның асылы ул озын сүрәләр кушып уку. Әйе. Аллаһ ризалыгы өчен бер генә ай озын сүрәләр кушып, әйе. Коръәни Кәрим мисал өчен чыгып, шушы таравих намазларын башкарабыз икән, инша Аллаһ менә теге хәдистә килгәнчә гөнаһларыбыз кичереләчәк элеккеге. Һәм без моңа өмет итеп һәм ихлас күңелдән шушы гамәлне башкарырга тырышырга тиешбез. Шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем дә кем имам белән кыямда торып, Әйе, имам киткәнче аның белән бергә намаз укый икән, менә шу тәравих намазын. Аның төне буе намаз укыган кебек аңа әҗер савап язылыр ди. Шуңа күрә, әгәр дә без ястү намазын имам белән башлап җибәрәбез икән, һәм имам витр белән тәмамланганчы, әйе, аның белән бергә намазда торабыз икән тәравих намазында, димәк, без төне буе намаз укыган кебек әҗер савап алабыз. Әй, әгәр дә имам 20-не укый икән, мисал өчен, без аның белән имамга оючылар да аның белән 20-не укып тәмамларга тиешләр, ягъни ястүдән башлап уйтерга кадәр. Кайбер кардәшләребез, әй, 8 генә рикат укып китәләр. Әлбәттә инде әгәр дә ашыгыч эшләре бар икән, башка эшләре бар икән, мисал өчен, э, анда инде гозерләре бар икән, берни зыян да юк. Әй, хәтта гозерләре булмаса да зыян юк, әмма дә ләкин зур әҗер саваптан мәхрүм булабыз. Әгәр дә без, мисал өчен, Имам егермене укып, ә сез сигезне генә укып чыгып китәсе икән, төне буе намаз укылган әҗер саваптан мәхрүм була. Шуңа күрә имам ничек укый, шулай аңа ияреп укырга кирәк, ияреп укырга кирәк һәм шул вакытта төне буе намаз укыган кебек әҗер саваплы булачакбыз, иншааллаһ. Һәм таравих намазы аталган таравих намазы дип, чөнки Дүртәр рикааттан соң бераз ял итеп тору бар, һәм шушы менә ял итеп тору, әйе, ул инде менә шушы сәбәпле кайбер аңлатмалар буенча тарих намазы шушының сәбәпле аталган. Һәм дә шулай инде катнашсыннар тарих намазында хатын-кызлар да, чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ субхану ва тааляның куллары булган хатын-кызларны мәчетләргә килүдән тыймагыз дип Бухари һәм Муслимда китерелә торган хәдисләрдә бәян итә. Шуңа күрә әгәр дә куркыныч юк икән, иминлек бар икән, мисал өчен, Инде хатын-кызларның да тәрәвих намазларына килүләре бик файдалы һәм бик саваплы булыр. Инде Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы Рамазан аен тиешенчә безгә үткәргә насыйп итсен һәм шушы айда аның мәгъфиратына ирешүче бәндәләрдән булырга насыйп әйләсен. Акулу каули хаза ва астагфируллаһ

Безгә әйтә, Шәһрү Рамадан әлләзи унзилә фиһи л-Коръәну дип. Һәм ахырга кадәр. Ә инде 186 нчы аятендә Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгалә дога хакында булган аять иңдерә. Әгәр дә минем колларым миннән сорасалар минем хакында, син аларга әйт, мин аларга якын, аларның кылган догаларына җавап бирермен. Шуңа күрә инде тәфсир галимнәре әйтә, ни өчен Аллаһ Субхана вә Тәгалә Рамазан ае хакында булган аяттән соң дога кылу хакында булган аятьне иңдерде дип. Чөнки шушы айда, Рамазан аенда, Раббыбыз Аллаһ Субхана уа Тәгалә безнең кылган догаларыбызны кабул итә. Ифтар вакытында гына түгел, авыз ачкан вакытта гына түгел, ә бәлки көне буена һәм төне буена Раббыбыз Аллаһ Субхана уа Тәгаләнең рәхмәте киң, ул безнең кылган догаларыбызны кабул итәчәк. Шуңа күрә без дога кылырга тиешбез. Үзебезне үзебез өчен дога кылырга тиешбез. Әй, әти-әниләребез өчен дога кылырга тиешбез. Балаларыбыз өчен дога кылырга тиешбез. Авыру булган кардәшләребезгә шифа бирсен дип, Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Вафат булган кардәшләребезне Аллаһ Субхана ва Тәгалә кичерсен дип, әйе, дога кылырга тиешбез. Аллаһ Субхана ва Тәгаләдән, әйе, менә шушы үзебез өчен, җәмгыятебез өчен, бөтен мусульман илләре өчен тынычлык, иминлек сорарга тиешбез. Рамазан ае бер генә килә елына тагын бер кат. Без менә шушы үзебезнең кардәшләребез хакында да уйларга тиешбез. Кардәшләребез өчен дә догалар кылып торырга тиешбез. Гаепсез кардәшләребез гаепле булып калмасын дип, шушы айда без дога кылып торырга тиешбез. Без бу нәрсәгә күз йомырга тиеш түгел. Ишетмәгән, күрмәгән кебек. Күпме гаепсез кардәш бүгенге көндә тоткынлыкта хөрмәт җәмәгать. Без Раббыбыз Алла субхану ва таалядан догалар кылып сорарга тиешбез. И Рабб, и Раббым, гаеплеләр җәзасын алсын. Әйе. Мәкер кылучылар үзләренә каршы менә шу мәкерләр булсын. һәм дә гаепсез булган кардәшләребезне гаепле дип тапмасыннар, дип Раббыбыз Алла Субхану ва Таалядан догалар сорап торырга тиеш без җәмәгать. Үзебез турында гына уйлыйсы түгел, кардәшләребез турында да уйларга кирәк. Һәм шулай кардәшләребез өчен, бөтен мөмин мусульманнар өчен истигъфар кылырга тиеш бу. Бу безнең бурычыбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, хәтта иманы булмас шул кешенең, әгәр дә ул үзе тук булып, күршесе ач килеш утырса, диде. Без бүген тук, ә күршеләребез ач булса, бу нинди нәрсә була инде? Әй, үзебез өчен дога кылабыз икән, кардәшләребез өчен дә, әй, бөтен дөньяда булган мөмин мусульманнар өчен догада үткәрергә тиешбез шушы Рамазан аенда иншалла. Һәм инде Раббыбыз Алла субхана ва тәгалә безнең кылган изгелекләребезне кабул итсен, кылган догаларыбызны Раббыбыз Алла субхана ва тәгалә кабул итсен. Шушы айда тотылган уразаларыбызны Раббыбыз Алла субхана ва тәгалә кабул итеп, Исәнлекләр биреп, калган көннәрне дә тиешенчә үткәрергә, тиешенчә уразаларны тотырга, тиешенчә таравих намазларын укырга, тиешенчә Коръәни Кәримне укып чыгарга һәм башка һәм башка гыйбадәтләр кылырга Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә җиңеләйтсен. Һәм Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә безне гөнаһлы гамәлләрдән, ул яратмый торган гамәлләрдән, ул яратмый һәм сөйми торган сүзләрдән ерак кылсын Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә.